Өйләнгән өйләнгән кызга өйләним дияме? 150. Бу Ә? Алай итәләр аны, былай итәләр аны, Белмим. чаба тагы тышкан җигеп гүләт итәләр аны.
Менә. Элек иратлар ауга йөргәнме? Йөргән. Син ауга барган бармы? Аракчыны ашап.
Әллә
возле скамейки. Привет, гүзәл. Сезгә тегене гомер буе бергә яшәгән ир белән хатын шикелле. Блин, опять раскусили.

Алла хак өчен сорыйм.
Сәлам дуслар! Сезнең белән кабат э, очрашабыз ят кунак тапшыру кысаларында. Роберт һәм мин. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз. Мин ишетәм, ә ишетәм икән, әйтә дәвам итә. А.
Димәк, безнең бүгенге кунагыбыз татар шоумены, стендапер, юморист, э, алып баручы Һәм? Рамил Шарафиевның дусты. Фәнүр Фатыйховның дусты. Фәнүр Либраның дусты, әйе. Либра дим, потому что алай аңлыйлар, әйе. Һәм гомумән аны татар КВН. Фәрхәт Малай. Һәм гомумән татар КВНын яратучы кешеләр аның үзендә шундук танып аларлар. Артур

Тагын син үзең нәрсәләр өсти алар идең? Өйләнмәгән дип әйтә алам инде. Ага. Менә шуңа күрә монда килгәнсең дә бит инде. Өйләнәм булса, өйдә утырыр идем хәзер вакытта. Хатын белән, балалар белән. Гомумән, сер итеп кенә әйтәбез, э, Артурның бүгенге тапшыруга килүенең максаты. Э, э, үзенә берәр матур гына. Кәләш табу.

Кызга өйләним дияме? 87 яшь. Әйе.
Аңлый бит, ә? Аңлый, барысын да аңлый. Синең әбиең юморист. Ну, менә син бит э, ничәмә ничә туйлар алып бардың бит инде, әйме? Бүгенге көнгә кадәр, әйме? Ни жели, ни жели, әйме менә. Шул мәҗлесләр, мәҗлесләрдә. Шуннан соң да өйләнәсең килә синең. Әйе, әйе.
Бәлкем шуннан соң, юк, бәлкем юк, шуннан да шуннан өйләнәсе килмидер. Тик карыйсың да күрәсең күп акча түккәннәр шунда имин кирәкме алып баручы кыйбат эй мин алып барсам кала мин аннардан юк дим инде кара ә өйләнергә уйлагач алла берсе әйме алып баручы итеп кемне чакырыр идең үзем булам үзең ә хатының кем биюче юк оператор юк регистратор юк фотка куябыз apple pay куябыз керәсең сөйләп барасың да Ага. И все, кайттым. Йо, йо, алай түгел.
Син алып бар, шул регистратор дигән. Ха. Шул оператор да дисең болай. Телефонга төшерәбез. Бер әйбер бар. Э, мин көттем шул әйберне, кайчан булыр икән дигән бер э, туйда очрашылды. Э, булды шундый хәл. Регистратор кыз алып барды регистрация өлешен, төркем өлешен. Анна бит инде бер-берегезне котлый аласыз, ди, икеп. Үбе балалар бит инде. Мәйтәм, а нәрсә булыр әгәр дә шушындый неформальный бер нәрсә ясаса берәр кеше дип и реально шундай бер булды басып тора байтырып

Поцелуй Брежнева супер удар бит ул. Алып баручылар базарында, әйме? Алып баручылар базарында. Менә алып баручылар ха күпме татар алып баручылары гомумән? Эте бете белән. 150 ләп бармы? 150 дән арта эте бете белән.
Бу нинди Татарстанныкы гына, әйме? Әйе, татарча алып баручылардан.
Әйе, ә менә бәясе, диапазонны куеп ничегрәк башлана һәм ничегә кадәр менә иң кыйбатлысы һәм иң очсызы менә әйтә аласың аларны? Чисто алып бару гына, җырчысыз. Әйе, җырчыз. Чисто алып- Диджейсыз.
Юк, диджей белән инде ул бит инде ул нидә Диджей белән комплекта. бергә бара.

юктыр бардыр яңарак башлап җибәрүчеләр бардыр инде бәлки егермегә дә так диджей биш булса монысы уңгадыр инде әйме шул он биш диджей кода он биш егерме дейсең инде әйме инде өч сүз әйме андыйлар бар әле команда дисеңдә
әйе менә син үз бәяңне әйтә аласыңмы соң менә белсеннәр не сине чакырырга теләүчеләр бардыр бит әле әйме менә син үзең бәясең бәяңне әйтә аласыңмы дим шулай ук Чыксыннар әйтербез.
Ә, чыксыннар. Ә ул налоговый тикшерсә.
Юк, ул бит хәзер алып баручылар базарына. 895. Безнең йолдызлар да керә. Мең сум дип. Шабит, ә? Ә, алып баручылар базары дидек бит инде. Анда бит хәзер безнең йолдызлар да керә. Менә җырлый белүчеләр дип әйтик инде, әйме, эстрадада безнең җырчы үзләрен җырчылар дип атаучылар да. Күпләр хәзер банкетлар, төрле мәҗлесләр алып бару белән шөгыльләнә башлады. Алар, мәсәлән, менә Роберт әйткән, мәсәлән, чисто алып баручылар гына әйе җырчы булмаган алып баручылар ә, җырчы булмаган алып баручы ә бар икенче категория ул да булса эстрада җырлый торган егетләр кызлар үзләре дә алып баралар аларның инде от 150 ну, в среднем. Ә, мм, хәтта шундый бәяләр дә. Үзләре теге эстрада нормально җырлый торганнар, үзләре дә алып барсалар, алар ник ятырак. Синеңчә, ни топ алып баручы кем? Заманында Татар, татарлардан гына.
Роберт Исламов бар иде, именно.
Китте дә куйды дигәйме бер заман. Ул теге Харис Мусаның туена алып барды ул заманда. Оппа Гангнам стайллары.
Кайда соң олар? Кайсы камераны ялыйсы монда?
Син бу юмор юнәлешенә ничек кереп китергә булдың? Кочан кердең? Күптән бит инде син анда, әйме? Һәм гомумән хәзер Хәзер э, менә гомумән татар юморы нинди дәрәҗәдә ул? Үсәме ул, бармы юмористлар? Ничек бастың син бу сукмакка? Сукмакта студент вакытта парга йөрисең килми, или укыйсың, или сәхнәгә менәсең. Аграрныйда шундый кагыйдә иде. Сельхозка да шулай инде, авыл хуҗалыгы Или укыйсың, или сәхнә.
Икесенең берсендә булмыйсы икән, сине куалар. Вот. Ну, сәхнә җайлырак иде безгә. Лучше э, сәхнә, чем уку дидек тә инде. Мәктәптә укымагач, кая укысың инде аграрный, аннан соң дәресләрдә. Зато честно ди, урысчага дип. Әйе.
Шул КВН өлкәсенә киттек инде без, татар КВНыннан. Аннары соң, ә, шуны бер мәзәк әйбер булган ие. Без бит, э, бездә урыс КВНы гына ие, аграрныйда. И без бервакыт Әйе, без шулай белә идек. Бу безнең күзлектән. Әйе. Әйе, бу ничәнче 2011-ләр булды микән инде? И егетләр сөйләштек, и татар квн уйлап чыгарабыз. И КВН-дә сәхнәдә дин первокурсникыда ике первокурсник алдык та, без өченче э, икенче курслар. Ике первок чыгар бастырдык та инде, чтоб дин первокурсник бит все-таки. Әйе, әйе. Аларга сүзләр юк инде алар. Бастылар кирпетләр инде алар безнең белән. Реквизит. Әйе.
Все выступают и Ход әйбәт түгенде. Без белмибез то, что татар КВНы ул вакытта татар лигасы вообще 18 ел барганы. Әйе, әйе. Без без үле без аграрный КВН уйлап чыгардык биребез дигәндә. Әйе. Вот аннан соң Чаллыда үтә торган булган бит инде ул, әнә Роберт Сезон чыплар иде. Әйе, әйе. Аннан соң Казанга күчте ул 2012-дә бу ялгышмасам. Әйе. Шул тирәдә. Мин аның алып баручысы булдым әйе кайчан Әйе, әйе, ротында, әйе. Әле без уйнап бетергәнче син булдың бугай. Мин әйе, әйе, Уникска кадәр как раз әйе. Самый мощный.
Мин шул мощный Бу, уйлыймын э, юк, ул чыннан да ул шундый чор булды, именно Әйе. күңелле чор. Менә Рамил Агдеев менә аңа рәхмәтле һәм Фәридә апага э, рәхмәтле. Алар күтәрелә. Казанга күчереп, татар КВНын киридән күтәрә башладылар, яңарта башладылар. Һәм үсеш алган ул бик Уникс мощный анда.
Менә бик шәп булды Ничә ул. урын Уникста?
Мең, мең йөз, әйе, шул тирә, әйе, Әйе, меңгә якын, бер әйе, мең меңгә йөз. якын, мең йөз, әйе. Мең бер йөз. Күбие, короче, анда бик күбие. Мең ике йөз, мең, шул, шул тирә инде. Э, э, МЦда өч йөз, биш йөз бугай. Э, Анда күбрәк, әйе. Ә хәзер хәзер ничегрәк татар юморының дәрәҗәсе? Үтә ул миңа ошый, аңа хәзергә градациясе. Күпме хәзер менә татарча юмор язучылар? чыгыш ясый белүчеләр аны бит әле язу гына түгел аны сөйли белергә дә кирәк тәкъдим итә дә белергә кирәк миңа кадәр шушы ошый хәзер вакытта менә юмор язучы татар телен язучылар күбрәк күбәя башладылар күбәя башладылар иә әле болай түгел иә әзрәге берәр икешәр и ну алар нарык сала тиген ул дигәннәр может сразу китәр ну күбрәк русча яза торганнар инде хәзер вакытта татарныкылар тоже арта башлады аллага шөкер бу инде шул теге Заманында язып, нитеп, үзләре өйрәнгән егетләрнең нәтиҗәсе инде бу очракта. Менә ул хәзер вакытта вот КВН, ул хәзер шаярту бара инде, әйдә шаярту. Әйдә шаярту, әйе.
Бар стендап, тоже Шалт Мөхәммәтҗан, мәсәлән, яна стендап хәнә бар, ибердә. Әйдә шаяртның әнә жюри кәнәфиендә утырасың син, әйме? Шундый бер. Стрел бирос, шул белән бу карале утырып карале тулай. Менә шундый бит. Әйтәм якын. Әйе. Вот, менә шушы бит юнәлешләр ул Ибет, ибет, ибет үсеше бара дип әйтәсем килә. Әле әйтә элек вакытта безнең ВКонтакте гына иде, теге тарату чоры. Әйе, сарафан радио бар иде инде. Бу шундый шундый мәзәк дип. Ә хәзер аның өчен бөтен мөмкинчелекләр бар. Ә татар юморында хатын-кызлар бармы соң? Хәзер. Чыгыш ясау буенча.
Әйе. Бар, ничек булмасын. Син син дөрес әйтәсең, чыгыш ясау буенча дисең. Ә күрәсең, син менә туктап, тукта, хатын-кызлар бар, ләкин чыгыш ясау буенча. Язучылар түгел дисең син. Гомумән, язучы, ә, язучылар. Аха, язучы сорау, күрдеңме? язучы сорау. Әйе, Арыс. Ә ничек алай соң ул? Үзең язмаган текстны алай иттереп күңел иттереп сөйләп Юк, юк, аны буламы? бит төрле әйбер Була. белә.
Юк, мәсәлән, высший лигада, югары лигада, Әйе. Мәскәүдә, анда э, мин белгәнем буенча, менә Роберт хәзер бәлки э, дөресләп Әйе. җибәрер, димә. Әйе. Анда авторсыз кертмиләр. Автор или командада булырга тиеш, уйный торган автор булырга тиеш, яки синең аерым э, аерым алынган авторың булырга тиеш. Юк, аны сез яхшы беләсез. Сез чөнки шул КВН өлкәсендә кайнаучы Кайнар- егетләр, әйе, кайнаган әйеме? кешеләр. Ә мәсәлән, безнең караучылар, алар бит аны аңламый. Мәсәлән, мин үзем дә белмим. Әйе. А, Мин моңа кадәр уйлап килдем. Менә кеше шул хәтле теге а, җор телле, мисал өчен, әйме, ниндидер юмористик а, сүзләр яза белә. Әйе. Тотты да язды да, чыкты да чыгыш ясады. Алай түгел, димәк. Юк, алай түгел.
Юк, үзләр язу язучылар. Менә мәсәлән минем чыгыш ясарга телим ди. Әйе, гүзәл сөйлә. Менә мин сәхнәгә чыгып, берәр нинди юмористик шундый жанрда чыгыш ясарга. Стендап дип әйтик инде. Миннән булып чыга аламы? Чыга ала. Чыга ала. Була. Кызык була, бәлки булмас та кызык. Ну була. Әйе. Ә бу нәрсәдән тора, кызык булу булмау? Бу синең мәзәгеңнән тора. тора. Ә сез бит аны кемдер язып бирә дисез. Юк, кеше үзе яза ала бит мәсьәләсен. Йо, аны тәкъдим итүгә карый. Менә беләсеңме, син аны үзең язасың, ләкин анда редакторлар бар. Менә әлеге вакытта менә стендап ханәдә дип әйтик инде, менә алар, аларның комьюнитиларында, комьюнитиларында, аларда анда авторлар бар. Син үзеңнең мәзәкләреңне тәкъдим итәсең, алар карыйлар аңа. Мәсәлән, Сирень Байрамов, әйме, шулай дип әйтәләр, иптәш Байрамов карый да, аһа, ой шәп, ой шәп. Әйтәм монда, менә син менә болай дип язган, әйтәм менә анда шулай дип өстик, Шулай дип тәмамлыйк. Әйдә менә анысын шулай, әйдә менә анысын алып куябыз. Ул сиңа бары тик редакция ясый, күрәсең, ул сиңа Матурлап җибәрә. әйе, юнәлешен күрсәтә, дөрес юнәлешен. Так. Әйе, соңыннан син шулай җыя барасың, тәҗрибәне җыя барасың, җыя барасың һәм үзең яза башлыйсың. Шундый менә үрнәкләрнең берсе Ләйлә Лерон. Башта үзе яза башлаган, аны менә шулай төрттерләр, болай менә әйттеләр, болай яз, менә монда юнәлттеләр, монда юнәлттеләр. Ул әкрен генә, әкрен генә җинәп барды да менә күрәсең, стендапта менә Артур Сабиров белән бер сәхнәдә чыгыш ясый ул хәзер.

Мин гомумән юмор яза да белмим, мин аны сөйли дә белмим дип уйлыйм мин, әйме? Юк, сөйләү буенча Признала, наконец-то!
Ю, мин Бүген юморист.
татар Юк. радиосында яңалыкларны күпме сөйләдем икән. Алты Андагы ел буе. мәзәкне беләсеңме син? Яңалыклар буенча. Әйе. Әйе, Сезнең менә өчен син. кем ул шәп юморист? Урыслармы? Бәлки сез алардан тәҗри- э, тәрҗемә итеп чыгыш Юк, ясыйсыз? тәрҗемә итеп ул яңгырамаячак татарча. Ә, Кемнәр хәзерге вакытта стендап белән шөгыльләнергә тели, татарча стендап белән. Урысчаны, ягъни инглиз теленнән тәрҗемә итеп файдасы юк аның. Халык э, чагыштырачак гомумән, чөнки русча бөтен кеше белә. Безнең караган кешеләр алар русча стендапны беренчерәк карый башладылар. Алар чагыштырачаклар шул гайберне. Ә, алар уйлап чыгармады ич, ана ну-ка давай, менә Сабуров анда мунч итеп бит сөйләде. Шок һәр ш- һәр мәзәген, һәрбер чыгышында шут мәзәге бар дигән. Ә синдә нәрсә? Чагыштырачаклар. Шуңа күрә дә русчаны тәрҗемә итеп булмый. Ул сразу. Аның мәгънәсе бетә, яғни. Мәгънәсе бетә, керми дә ул шут, ул булмаячак. Ә татарның бит аның бит теге пешәргә түгел тегеннән шул мәзәкне. Аның бит үзенең дә хатирәләре күп бит аның. Үзе безнең үзебезнең йолалар бар. Аларны әйләндереп мәзәк чыгарга була. Да, да, өчегезгә дә әйттем менә. Тыңлагыз. Хәрәйбернең үз мәзәкләре бар аның. Ну, шул гайбер белән менә э, авыл татар хатирәсе дип Э, авылга чумып бетмәскә кирәк иң мөһиме шул э, беләм ул һәр кешегә якын ул кызык аңа язу җайлы рәхәт синең һәрбер бер әйткән мәзәгең керәчәк әмма дә ләкин аннан э, югарак менеп ну бар бар мәзәкләр авыл гына түгел дип әйтәсем килә минем бар теге ул әле сукаланмаган кыр әле ул татар юморы Ә юк беләсең, татар, татар дигәс тә колхоз дигән сүз түгел. Ие, әлбәттә. Менә шуны безнең үзебезнең шәп әйберләребез бар. Шуңа күрә миңа үземә дә, мәсәлән, әгәр дә инде башка командалар белән чагыштырганда, мин казахлар шидри, абхазлар шидри яме һәм не Владикавказ Осетия пирамида. Национальный юмор, колорит белән. Аңлыйсыңмы? Менә бездә дә шул бар, әйме, безгә аны җиткерергә, яктыртырга кирәк. Ә без пока менә әле яңа гына менә нәрсәдер кайный башладык кына әле. Безнең татар юморының хәзер үз өе бар. Аллага шөкер, ул да Короленко 11 А адресы буенча урнашкан. Яратам дип аталган яшьләр клубы дип аталган бина. Бик матур. Бөтен җир чиста, кресло офигенно. Креслога утырасың и кайтып. Үзеңә уенчы түгел, жюри итеп хис итәсең сразу. Хәтта президент каршында басып торасың.
35 яшькә кадәр керү гомумән любой вакытта Эш вакытында инде әлбәттә. Әгәр дә вот юмористларга язырга урын юк икән, без мәсәлән дус егетнең машиналарына кереп яза идек урын булмагач. Димә, бар бөтен мөмкинчелек, кер, утыр, интернет, Wi-Fi, яхшы кресло тагын бер әйтим, именно зацепило ул мине кресло. Язырга мөмкинчелек бар, син беркем дә аны куып чыгармый. И аның хәзер вакытта җитәкчесе булып бара Рамил Акзеев булып бара. Русча бөтен бинаның булып бара инде. Анда компьютерный класс бар, анда инде теләсәң инде PlayStation 5 бар. Уеннар әзер икән, FIFA юк. Тынычлан.
Үзе белән алып килергә туры киләчәк инде. Димәк, хәзер безнең татар юморы әле үсеш дәрәҗәсендә генә, әйме? Әле әле бу тегене. Үсергә дә үсергә әле безгә. Халыгына чыгып кына килә әле. Слово пацанов скорлупа.
Ә татар юморының башлангыч ноктасы дип кемне һәм нәрсәне атый алар идегез? Мисал өчен, мисал өчен шул мунча ташымы? Алмаз Хамзин.
Мунча ташлары алар үз заманасы өчен инде Алар искиткеч э, Әнә, коллектив. легенда инде алар.
Искиткеч төркем, ләкин э, беләсеңме, алар э, Юк, үз- алар да шул юмор э, юнәлешендә Әлбәттә, эшләүче. Әлбәттә, һәм әйбәт ләкин инде. алар менә хәзерге вакытта алар кар- карыйлардыр инде. Мунча ташы ул менә әлеге вакытта ул жанр үлә бара. Әйе. Мгм. Мин үземнән чыгып әйтәм, чи- мин беләм аның кухнясын эчтәге, андагы сөйләшүләрен, ниләрен дигәндә, алар әкрен генә генә генә генә үлә бара. Кызганыч. Кызганыч апачы тамашалары белән тамашачылар. Әйе, аларның элеккеге нәйләре, каһарманнары дип әйтик инде, әйме? Так. Алар, алар да бит инде теге актив түгел бит, аңлыйсың бит инде. Әйе. Шул, ә яшьләре аның кадәр теге колоритлы түгел дип әйтик мисың? Белмим, алар бәлки мөмкинчелек бирмиләр микән инде аларга. Аның мунча ташы ул менә Мөмкинчелек димә, мөмкинлек ди, потому что монда хәзер ябалак карап утырадыр әле. Ә. Шуңа бигрәк тора. Бик мөмкин. Мөмкинлек ди.
мөмкинчелек дөрес юк мөмкинчелек дип әйтәләр сөйләшкәндә миңа да ошамый ул мөмкинчелек дигән сүз мөмкинлек дигән сүз согласись согласись ну когда разговор мөмкинлек мөмкинлек мөмкинлек дөрес дөрес мөмкинлек була ләкин без сөйләшкәндә мөмкинчелек дип әйтә алабыз аны син генә әйтәсең шулай дип роберт бля ишеттең бит ана бит ул да әйтә син дә шулай дидеңме мөмкинчелек ие бу тукта тукта алай түгел безнең минем наил абый да шулай әйтәдер дунай син генә шулай дип әйтәсең Ул, ул, ул өйрәтте бит инде безгә. Мөмкинчелек дип әйтәләр сөйләшкәндә. Ярый, бу теманы яптык. Болай мөмкинлек дөрес була.
Ата бүген теге капка төбендә кич чыккан яшьләр кебек әйме? Частушкалар китәм.
Тапмаклары.
Әннә кил. Әйе, җырлыйбыз мирәр. Сары, сары, сары, сары, сары, пәке саплары, сарыларга барган идем җырлый икән атлары. Алай итәләр аны, былай итәләр аны, чаба тагы тычкан җигеп гүләйт итәләр аны.

Ул алса кер жуганда дигән чәшкә. Или идән жуганда. Кар тояны. Или анда анда ничек аны хатын кыстаган? Керле.
Бала йоклата.
Әйе, бала йоклата.
Камыр иде. Ә хәзер эшләре юк.
Идәнне себерә робот пылесос. Роберт Роберт пылесос.

Әмә Соң инде элек, элек иратлар ауга йөргәнме? Йөргән. Син ауга барган бармы? Җибәрегез. Ауга түгел.
Җибәрегез.
Ауга түгел. Сез нәрсә сөйлисез? Юк, сез нәрсә сөйлисез? Ауга дисез. Әй. Ауга. Элек алар урман кискәнме? Ауга.
Югалдыгызмы сез? Урман кискәнме алар? Кискән. Алар ат җигеп туарганнармы? эшләгәннәр. Ну, шунда әйдә, ап Сез шундый әйбер эшли беләсезме?
Мин эшли беләм. Мин эшли беләм. Хатын кыз эше кимеде диләр. Кара әле боларны.
Мин эшли беләм. Атны җигә тугара беләм шуннан. Ну син аны көндә эшләмисең бит. Ну, көндә... Ат җигеп килмисең бит син эшкә. Булса булыр әле.
Эшкә килеп арбасы булса әле өйдә.
Эшкә киләсеңме син?
Килер идем. Әйе, аракчыны ашап.
Әйдә. Менә бу соңгы арада менә пробкалар белән иң иң кулай бер ул.

Сез килгән семейный психолог. Әйе, бу тоже не бит инде миниатюра. Без бит инде шулай итеп чынлап та аның задумкасы шул. Бер-берегезнең яхшы сыйфатларын әйтегез әле. Ул ул ул балачактан яхшы сыйфатлармы? Яхшы яхшы гына сыйфатлармы? Э, Биттеме? Ул юк, ул балачактан матур. Безнең тапшыруның вакыты чыккандыр. Ул балачактан матур миңа нишләргә? Тик бар бит әле шул психологлар. Хәзер вакытта бит инде менә

Алар Белмәм. бит инде ие, алар бит инде сиңа синең проблемаңны чишергә Мин бит ярдәм үз итә. проблемамны үзем беләм. Юк, ә син аны чишә чишәргә белмисең. Мин аны чишә беләм.
Мин аны Белмисең. белгәч, туктагыз. Соң син аны Мин- чишә мин- белсәң, Синең синең ул проблема проблемаң булмас иде.
Соң мин шуңа күрә минем проблемам юк ич. Мин Бар. шуңа күрә бармыйм. Мин шуңа күрә бармыйм да. проблема? Мин синдә Юк, бар да. юк. Ты, ты навязываешь, Юк.
юк, син үзең навязываешь теге. Йо, Синдә мин, проблема мин бар.
стендап, ә, мин стендап яза белмим дигән сүз, мин аны язарга телим дип әйтмим бит.

Тукта, отрицание Юк, чынлап китте.
юмор итә Скоро беләме?
принятие Тук- китә. Скоро отрицание Юк, имя.
чынлап. Соңыннан принятие, э, гнев булачак, соңыннан принятие булачак. Юк монда. инде. Юмор хатын кыз ир белән бер тигезлектә булырга тиеш түгел, ул да булса гаиләдә. Причем туды гаилә, без бит Әз сәхнә тыңлап, турында, сәх- юмор юк.
Син турында юморист түгел, әйтәбез. син фәлсәфәче.
Бигү, бүлнем. Ә, Мачизм Дигәндә бар.
фәлсәфәче дигән ни галочкада өстәргә кирәк Юк, әле. фәлсәфәче түгел, филсәфәче.

Әйе, шәп әйбер ул. Мощный. Минем ясаганым бар иде.
Юк, ә миңа калса ул бик теге э, кеше кешене үпкәләтә торган Но әйбер. синең Белә үзең торган кешегә кирәк шуңа күрә дә. Э, алай түгел. Юк, алай түгел. Надо подготовить человек барыбер. Әзерләргә әйе, кирәк. әйе. Әгәр дә менә мәсәлән мин әйтәм, Гүзәл, давай син утырасың, әйме? Ха прожарить итәбез сине. Син бөтен нәрсәгә бул әзер булырга тиешсең. Ә Үпкәлисең икән, без прямо алай Бар кит. Әйе? Бар кит моннан тогда. Күрәсеңме? Конечно. Мин анда килмим Юк, дә. син бит үзең кил. Юк, син- Яхшы, сине чакырсам- рюкзак алып киләсең. Әйе, Солай син микән? әзер булырга тиешсең. Һәм ул син аны аңлатыр, бу бары тик юмор гына. Әйе. Без моны соңыннан тормышка чыгармыйбыз дидем беренче. Ю, ләкин юморның бит аның барыбер э, нигезе була.

Әйе. Йолдызны э, кыздырыр алдыннан, әлбәттә инде иң яхшы юмор ул да булса самоирония. Потому что Инде. үзеңнең коллегаларны кыздырып аласың. Чтоб теге кешегә бик үк- үкенеч булмасын өчен. Ә Әйе. нәрсә үзенә күчәсең, ләккәне бар. Бик Әйе. кызык. яшь. Это прожарим сине гүзәлхи.
Юк. Тәмамлыйбыз. Менә рус юморы турында сөйләшеп алдык, татар юморы турында сөйләшеп алдык. Бу тәмамлау түгелме?
Тәмамлыйбыз. Не смысле мы будем?
Раббана атина фи дина хасанат. Декорация что ли?

Миләүшә.
Кертмә.
Алла хак өчен сорыйм. Ике кеше сорагач сиңа кертәсең инде. Дуслар, сау булыгыз дип кенә тәмамлар идем, әйме? Робертның нидер әйтәсе бар бугай. Гүзәл, син бик матур тәмамлый беләсең. Матур матур инде. Артур, сиңа безнең тапшыруга килүең өчен зур рәхмәт. Ә, беләм, син бу юнәлештә бик күп хезмәт куючы белгеч. Сиңа зур уңышлар телибез. Уйламасы кирәк. Әйе. Һәм ниһаять, Алла бирсә, Алла бирсә, синең инде өйләнү турындагы хәбәреңне дә ишетергә насыйп булсын. Ашыкма.
Юк, малай булырга тиеш. Ие. Әбиеңнең Алла исеме кем апа.
әле? Әбиеңнең исеме ничек? Тәгъзимә.
Тәгъзимә апага Күп сәлам.
Шөгыльләнегез юмор белән. Э, юмор ул, мәсәлән, э, тормышта бик кирәкле әйбер. Ул алып баруда да, ул тормышта кеше белән әңгәмә корганда да юморны сизсәң, э, юморны аңлый белсәң, аны яшәве рәхәтрәк. Тормышта менә юморны белгән кеше тормыштан ямьне күбрәк таба.